पर तऽ किछु दिन एहि चैनलपर काज किछु बन्द रहै कोनो भी दिक्कत रहै तऽ एहिके लेल आब फेरसँ अहाँ सबके ई यूट्यूब चैनलपर दिल छै कॉमेडी मैथिली कॉमेडी अपने सबके जेकि मिलैत रहतै न्यू म्यूजिक सुपौलपर अपने सबके या चेहरा पहचानल चेहरा चेहरा या अहाँ सबके नीक से नीक मैथिली कॉमेडी हमरा सबके जहिना ही बनबे रही ओहिना ही बनते ओहो से नीक नीक बनते अहाँ सबके लेल हम प्रयासरत छी अहाँ सबके एकदम और हंसे के और हंसाबे के एंटरटेनमेंट हम सब करत रहब अहाँ सबके प्यार आशीर्वाद मिलैत रहतै तऽ बहुत नीक रहतै अखन लाइव अपने सबके न्यू म्यूजिक सुपौल पर अपने सबके लाइव अखन दिलचस्पी आबि गेल अहाँ सबके प्यार आशीर्वाद पाबैके लेल अहाँसभ जतऽ ततऽ छियै अखन उपस्थित जय हिना वीडियो बने रहे

जितिया के हर एक पाबनि त्यौहार के अखनी जे कि रक्षाबंधन आबे वाला है एहि ढंग के वीडियो अपने सबके देखे ले मिलते ने ते मैथिली कॉमेडी के अपने सबके बढ़िया बढ़िया कंटेंट अपना मिथिलांचल के जे आधारित वीडियो बने है एहि ढंग से हमरा सबके बनबैत रहब अहाँ सबके ने प्यार आशीर्वाद हमरा सबके पाबैत रहबै अहाँ सब एना प्यार आशीर्वाद देने रहबै तऽ दिलचन अहाँके नीकसँ नीक कन्टेन्ट नीकसँ नीक वीडियो मैथिली वीडियो अपने सबके लाबैत रहबै नहि आओर के कतेसँ छियै अपने सबके एनाही सपोर्ट करू आओर आगाँ दिलचन भैयाके बढ़बू ताकि अहाँ सबके नीक नीक बढ़िआँ बढ़िआँ कन्टेन्ट मैथिली कॉमेडी अपने सबके बेच लाबैत रहै तभी तक तऽ केओ नहि जुड़लियैए तऽ अपने सबके जुड़ैके कृपा करू अपने सबके के कतय छियै जेकि बहुत दिनके बाद लाइवमे एलहुँ हँ जेकि लाइव किछु दिन काज काम बन्द रहै आब यूट्यूब पर अपने सबके काज मैथिली कॉमेडी अपने सबके भरपूर मिलैत रहतै आओर वएह दिलचन छी जेकि नीक नीक वीडियो अपने सबके बीच नहि दैत रहू अहिना ही आब देखै लए मिलतै जेकि बहुत वीडियो अपने सबके अपलोड भइयो गेलैए आओर अपने सबके देख रहलिए यऽ आओर नीक नीक बढ़िआँ बढ़िआँ कॉमेडी अपने सबके मिलतै न्यू म्यूजिक सुपौलपर अपने सबके जेकि रंजन अपने सबके समक्ष अखन जे कि दिलचन कॉमेडी अखनी अपने सबके समक्ष बैसल है अपने सबके कमेंट करू कतऽ कतऽ से छिए अपने सबके कमेंट करू कमेंट करबै तखने हमरा पता लगते ने और अपने सबके जहिना झमाझम वीडियो मिले रहे वहिना झमाझम वीडियो मिलत रहते नहि बहुत बढ़िया बढ़िया कॉमेडी अपने सबके देखे ले मिलले और अहाँ सब देख के ही प्यार आशीर्वाद देने रहलियै अहिना ही देने रहबै तऽ बहुत नीक लागैत रहतै हम अहाँ सबके बीच छी फेर से आबि गेलहुँ यऽ जेकि अपने सबके न्यू म्यूजिक सुपौल पर अपने सबके नीक नीक बढ़िया बढ़िया कॉमेडी देखे ले मिलैत रहतै नीक नीक बढ़िया बढ़िया

यूट्यूब लाइवमे अपने सबके स्वागत है जेकि अखन लाइवमे उपस्थित छियै बहुत बढ़िआँ अपने सबके अहिना आगाँ बढ़ू ताकि फेरसँ अपने सबके मैथिली कॉमेडी अपने सबके देखै लए मिलैत रहतै बढ़िआँ बढ़िआँ कॉमेडी मिलैत रहतै नीक नीक कॉमेडी मिलैत रहतै फेरसँ अपने सबके वएह रोमांटिक वएह कलाकार वएह सब चीज रहतै अहाँ सबके देखै लए मिलतै अपने सब कनिका बढ़बैके कोशिश करू आगाँ आगाँ बढ़बैके कोशिश करू ताकि नीक रहतै बढ़ेबै तखने आगाँ हेतै नहि जादासँ जादा अपने सबके बढ़ाउ आगाँ बढ़ाउ ताकि दोसरो सबके ई पता लागि जाय जखन दिलचन कॉमेडी एल एल लाइवमे न्यू म्यूजिक सुपौल चैनल पर उपस्थित है

सब एक भगवान ये भगवान दर्शक भगवान से बढ़ के कोनो भगवान नहीं है जे कि ओ चाहत किछ भी भ सकैए राइते राति बहि रहल आ नहि तऽ दिनोके नहि बहि रहल ते सब समाज ई दर्शक भगवान मिथिलाञ्चलके जतेक गोटे छियै माँ बहन सबके नमन देश विदेश जुड़निहार माँ बाबू माँ बहनों के नमन जी के अपने सबके एक प्यार आशीर्वाद बनल है वीडियो देखियो वॉच फुल करियो फुल वॉच करबे तखने अपने के समझ आत जे कौन ले के कॉमेडी बनाबैए कौन ले के वीडियो अपलोड होइए कौन ले के वीडियो कखन लोड करैए तो वही ढंग के अपने सबके देखे ला मिलत रहते अपने सबके ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया बढ़िया जेकि अपने सबके कमेंट करू कि नीक नीक बढ़िआँ बढ़िआँ रहतै अच्छा जेकि हमर कमेंट केलक यऽ प्रिंस जी जे ओहिमे तऽ हम चौभना बोलै छी चलू अहाँ चौभना छियै बहुत खुशीके बात जेकि एखन ओ जुड़ल है एक तऽ हमर

तऽ हमरा सबके नीक नीक कन्टेंट नीक नीक कॉमेडी हरेक पाबनि त्योहारके हरेक परबके हमरा सबके बनायब अहाँ सबके इंटरटेनमेंट करायब ताकि अहाँ सबके मै यूट्यूब पर देखै लए मैथिली क्रान्ति ओह मिस जेकि अहाँके न्यू म्यूजिक सुपौल अपने सबके देखै लए मिलतै जे कि न्यू म्यूजिक सुपौल पर अपने सबके नीक नीक बढ़िया बढ़िया कॉमेडी अपने सबके देखे ले मिलते कम से कम एहि लाइव के शेयर कए देबै तऽ नीक रहतै और लाइव के लाइक करैत रहबै तऽ ओहो नीक रहतै और लॉन्ग वीडियो अहाँ सबके बहुत जल्द बढ़िआँ बढ़िआँ अपने सबके आबैवला यऽ देखै लए मिलतै आओर अहाँ सबके सपोर्ट बनल रहतै तखने मिलतै अहाँ सबके सपोर्ट बनेने रहबै तऽ बहुत नीक रहतै अहाँ सब सपोर्ट एक मिथिलाञ्चलके हमर माँ बहन देश विदेशके माँ बहन जेकि अपने सबके देखनिहार वीडियो कॉमेडी जे अपने सबके कॉमेडी वीडियो देखै छियै बहुत नीक लागैए तऽ अहिना ही सपोर्ट बनेने रहब तऽ नीक लागैत रहतै अहाँ सब वीडियो दैत रहब देखिए की करी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ो नहीं शेयर क्या देवे तो और दर्शक भगवान सब जुड़ पेते कहते सालों के बाद बहुत दिन के बाद एहि यूट्यूब पर अपने सबके जे कि एखन हम लाइव मे न्यू म्यूजिक सुपौल लाइव मे उपस्थित दिलचन कॉमेडी अखन उपस्थित दिलचन भैया ये अहाँ सबके टू फेस टू फेस बात भऽ रहल है जे भी केओ नहि जुड़ल यऽ तऽ अपने सबके जुड़ि कऽ बातचीत कऽ सकै छियै

हमर तीन टा दर्शक भगवान सब जुड़ल है अपने लाइक कमेन्ट दैत रहबै तऽ बढ़िआँ नीक रहतै जेकि लाइव वीडियो हमर दर्शक भगवान माँ बहन छोटा छोटा बौआ बुची सब बादोमे देखत जे के केहन कमेन्ट केलक नहि आओर दिलचन भैया हमर जे लाइव मे आयल रहै हमरा सबके नहि देख पेलहुँ तऽ एखनी फर्स्ट कते दर्शक भगवान के नहि पता छै जे दिलचन्द भैया लाइब आयल छै तऽ लाइब के मैसेजो हम नहि देने रहियै तऽ एहिके लेल हम क्षमा प्राप्ति अपने सबसे क्षमा माँगै छी जे हम मैसेज आब जे लाइब मे आयब तऽ अपने सबके मैसेज हम अवश्य करब एहि टाइम के लाइब मे हम उपस्थित हयब आ दर्शक भगवान जे छै से लाइब सँ जुड़ि कऽ दर्शक भगवान हमरा सँ नीक नीक बात नीक नीक कॉमेडी से बातचीत कऽ सकै छियै अहाँ सबके हम हरेक कमेन्ट पढ़ि सकै छी अहाँ सब कतऽ कतऽ से छियै ओ कमेन्ट सब हम पढ़ि सकै छी अहाँ सबके हम पढ़ैके लेल कोनो कमी नहि राखब अहाँ सबके कमेन्ट के जवाब दऽ सकै छी अहिना ही बनेने रहू आओर लाइव के शेयर नहि केलियै यऽ तऽ अपने सब तब तक के लिए शेयर कऽ दियौ जुड़ियौ भगवानसँ आओर हमर वीडियो अपने सबके जा कऽ देख लियौ आओर देखियौ नहि म्यूजिक सिपौल फुकने सबके जा कऽ देखियौ जे अपलोड भेल छै कॉमेडी सब बढ़िआँ बढ़िआँ कॉमेडी अपलोड भेल हँ शॉर्ट वीडियो अपलोड भेल हँ अपने सबके देख सकै छी लौंग वीडियो के तैयारी मे छी जेकि रक्षाबंधन के बहुत जल्द हमरा सबके सब कलाकार एक टीम के कृत्य भऽ रहलै आओर सब कलाकार के साथ हमरा सबके फेर धमाल मचायब फेर वएह रंगमंच वएह स्वाद वएह कॉमेडी वएह कहानी वही से नीक नीक कहानी अपने सबके देखै लए मिलैत रहतै आओर जेकि हमर लैबमे उपस्थित देश विदेशके माँ बहन देखनिहार हमर माँ बहन भाय बन्धु दादा दादी नाना नानी बौआ बुच्ची सबके नमन है अपने सबके अहिना प्यार आशीर्वाद बनेने रहबै दिलचन कॉमेडी जेकि अपने सबके नीक नीक कन्टेंट लाबैत रहतै आओर अहाँ सबके विषय हम आइ फर्स्ट रोज रहै लाइव किछु कम देर रहब आओर हमर दर्शक भगवानके हम नहि जनेलहुँ आओर दर्शक भगवान केओ देखै हेतै कतहु कतहुसँ दोग दागसँ यूट्यूबपर तऽ दर्शक भगवानसभ कम सम है ने तऽ चलू जे छै हमर ओहो नीक बात छै

बातचीत कऽ सकै छियै देश विदेश माँ बहनसँ हम बातचीत कऽ सकै छियै किए तऽ देखियौ दिलचन भैयाके चाहयवला हमर बहुत दर्शक भगवान है दिलचन भैयाके बहुत कॉमेडी हमर दर्शक भगवान एहि चैनलसँ देखैए आओर देखै रहए एखनहु देख रहल हए किया तऽ पहिले बहुत प्यार आशीर्वाद देलक ताकि एते दूर तक ओ चैनल लाबलक ह हमर दर्शक भगवान सब अहिना ही आउ फेर धमाल मचतै तऽ फेर आगाँ बढ़ायत हम त सब दर्शक भगवान के नमन जय मैथिली जय मिथिला जय हिन्द जय भारत बन्दे मातरम नमस्ते प्रणाम